Acholi, Amyero awac ka maleng atir ni lutela ma megwa gitye ka tic pi igi. Lutelawa pe gitamo pi wan nyo pe giparo pi wan macalo anywali me Acholi dok gin gipe ka tic pi wan. Pol lutela ma wayerogi ni eko weng gitye ka tic pi igi. Gitye ka tic pi igi ki i lutinogi nyo ki i famili ma meggi ento gipe ka tic pi Acholi. Dong abyeko ni gin ma obedo ka timme ki jami ma tye ka timme i apar weng moko caden man me lok ducu ma an abedo ka wacone kare ducu ni lutela ma megwa Gipe ka tic pi wan macalo Acholi, ento gitye ka tic pi igi. Kor tam lutwa ki lwaki nek eni malit ma tye ka timme i apar-ni. I adadani-ni, ka onongo ni lutela ma megwa-ni gimaro wan ada nyo gin gitye ka cung pi kaka nyo gicung pi kaka, onongo kono wun oneno jami alika mapol ma joni gutimo. Kore oneno jami me aura mapol ma nongo lutelawa otimo. Amito apenywu kong ma acel ni ka onongo lutelawa maro wan ada, dano calo Akol Anthony namba acel onongo omito resigning o. Owacce atir ni President in ka dong pe itimo gin mo, eh, Pi dano ma megwa me i apar ma tye ka to, an macalo Col Anthony dok ma tye Leader of the Leader pa Acholi Parliamentary Forum, an pe abimedde ki tic, amyero awac atir ka maleng ni pi lwak ma mega tek loyo pocicon ma an atye ka tic pire. So pi man in macalo preciden ka pe itimo gin mo an macalo Akol Anthony macalo won kom pa Acholi Parliamentary Group an I have resigned. Mini aye gin ma onongo wan wamito wanen ki bot lutela ma megwa me nyuto ka lutela ma megwa maro wan ada. Ene ni en aye onongo nyuto ka maleng ka lutelawa marowa ada dok gitye cung pi wan onyo gitye tic pi wan. Itamo ni ngo ma gengo akol kacel ki lwak ma mege-gu weng Me calo Acholi, Parliamentary Group me Ago nyo Walking Out of Parliament me Uganda me waco ni ni wan macalo Acholi Parliamentary Group, Parliamentary Group wan wa ago ki ot and pe wabidonyo i Parliament matwal until the President of Uganda otimo a immediate result onyo otimo gin mo for our people me i apar. Wan pe wabidonyo i ot palament matwal ka President Museveni pe otimo immediate thing me addressing peko pa dano ma megwa onyo anywali ma megwa ma tye i apar. Meno ene aye gin ma onongo myero wan wanenu ki bot MPs ma megwa kong namba acel. Pingo? Gin eni pe twero o i wi MPs. MPs pe ryeko aryeka nyo pe gingeyo piny maber. Amyero awacci ni MPs gingeyo piny maber ento gipe ka tic pi Acholi. Gipe ka tic pi kaka, gitye ka tic pi igi ki lutinogi kacel ki famili ma meggi. Waketo kong en man dore pa eni ma obedo i cabit eni ma okato eni-ni. Wun wuneno MPs adi? Nen calo MPs adek onyo angwen ma gu showing up. Pole weng pe gunyute. Why? Because of misunderstanding ma tye i kin gi ki ribbe ma peke ki dong Amito nge ka macel ada ni, ka maleng ada ni, pol pol lutela onyo pol MPs ma gitye i NRM pe giye cung ki Acholi any times ma peko tye i kom wan macalo Acholi onyo i kom dano ma megowa macalo Acholi.

Gitwero to pi Museveni ento pe gubito pi Acholi. Giromo ye wa dene pi Museveni ento pe gubiye dene pi Acholi. Giromo kok pi Museveni ento pe gitwero kok pi dano macalo Acholi. Ko nen kong ka ma lobowa oo iye. Ko inen ka ma dong Uganda tye ka cito iye. Ko nen dong kombeddi ka ma kaka Acholi tye ka cito iye. Ko nen I adadane ni, lwaki MPs ma wan watye kwede i Acholi, in tye i neno mo ma ineno gulwongo press conference? Ngo gengo gin onongo me lwongo press conference gin me katiko kacel me bedo i press conference me giwaco loko atir ni tang tang tang tang tang? Pi peko me tye i Acholi kun giwaco ni wan macalo MPs me i Acholi mok watye kuman. Ngut lok ma omyero guwac i press conference. Ka dong gin ma kuman pud pe otimme, wan macalo MPs me i Acholi pe tye donyo i Parliament onyo me cito addressing peko ma tye ka timme i Acholi i nyim Speaker atir ni Speaker wan we are marching out, we are walking out of the Parliament. Pi ni wan pe watwero medde ki bedo i palament kun dano watye ka to in cold blood, kun dano watye ka deno peko, dano watye ka to, dano wa kitye ka treating, kitye i neko gi calo lee. Ko nen kombeddi ka ma cwodi oo iye. Lee me pak kom bedo pigi pire tek loyo wa pi Acholi. Lee ba, lee tim ma tye i pak pigi tek dong loyo pi Acholi. Acholi dong kineno calo gin ata ata. Gamente eni bene pe valuing, dong bene pe neno Acholi kong calo dano. Ci dong wan macalo kaka Acholi nyo wan macalo Acholi watimo ngo? Wacoko a rebel group wek kiniang pekowa? Watimo ngo wan macalo kaka? This is the right time ma onongo wan macalo luwer kacel ki dano ducu mon apiti wa ki iding ding weng omyero kibed ka wero peko matye ka time i Acholi. Luwer weng omyero gucung kacel onongo me wero peko matye i ka timme i Acholi, pien i adadane ni gin ma tye ka timme i Acholi eni-ni ite nino ni rac dok lit loyo wa me i kare pa kony. Ka wun macalo luwer nyo wan macalo luwer i kare pa LRA ma kony tye ka nek ki jami mapol tye ka timme maraco i Northern Uganda wacung matek wawero pi kuc, ci ngo gengo wan pi wer pi apar? Ngo gengo wan me bino ki dwan acel me representing onyo me weko wi lobo weng onge peko ma dano ma megwa onyo anywali ma megwa tye ka kato ki iye i apar ki i cing kor mujong ki i cing madi kacel ki i cing balalu ki laro ngom ma tye ka time i Acholi? Ngo tye gengo wan me ribbe? Ngo ma dong obabo wan?

To dwong macalo Secretary General me goyo cip bot President nyo me ciro atir rwatte ki President me representing nyo me loko peko pa acholi ni President you must do something for our people in Apaa. You must do something for our people. which are being killed by the Kormojong ngo gengo to dwong? Itamo ni dong to dwong dong cibbe ni ticci tye mere me goyo me foyo Museveni keken? Onyo tic pa cim pa to dwong tye me agoya, me penyo accountability onyo me penyo lim me cung i by election keken pi candidates pa nrm. This is the right time ma omegiwa macalo to Odwongi, omegiwa macalo General Otema, omegiwa macalo Ilari Onek kacel ki Oryem Okello me a ko piny mua ko ki i opic mo megi me cung nyo me a ko gweng kacel ki owiny dolo gi weng me cito i opic pa president ni president we need you to do something to address the killing of people or the killing of our people in cold blood in Apaa then in Eastern Acholi. Ngo gengo gi? Ngo gengo owiny dolo General Tema Awany to dwong macalo Secretary General pa NRM oryem okelo Hillary Onek macalo Minister of Disaster kacel ki lamwaka gi weng me bino me waco ni we must do something we must speak one voice for our people Ki wek political difference ki wek party difference omito kong ki bin ki cung pi kaka namba acel. An ma calo Daniel Soka tam ma twero poke onyo wa twero tele wana kit latela mo ma tye i Acholi ento ka odugo i lok me kaka omyero wan weng kong wa weko jami mukene ni wa kemme ki lok me addressing peko pa kaka. Omyero kong wakemme ki yo me nenone ni kong wakonyo kaka namba acel. Misunderstanding ma megwa ni wabidok aye lacen, wabityeko lacen, ento lok ma kelo kaka ma tye kelo peko, ma tye kelo to i kom dano ma megwa, eno ni lok ma onongo myero orib wan macalo Acholi weng no matter the party affiliation, no matter the party difference. Acodi eni odugo lit ba. Wun kit uneno kede apoko apoka ngo ma tye ka timme pi gin ma tye ka timme i kom bedi ni ki gin ma obedo ka timme i kare pa LRA? Eni lit loyo pa LRA pien kinekowa latungcel. pa NRA ni kono dok olo ka iwa owango cito wa joining Arrow Group. Olo watwero cito wa joining gin ma kilwongo ni Acholi Okejo. Eh, watwero joining LDU ci wamako muduku me protecting our people. Eni ni dong kono watimo ngo? ma nyutte nongo ni omyero wakweru gamente pien gamente en aye tye ka nyibo gin eni ma tye timme. Gin eni ma tye ka timme ni weng tye ka timme i neno pa Museveni, in the watch of Museveni and the NRM.

This will still come to the answered where by I said ni joni giti tamo pi kaka pi, pi kaka kwo. Gi pe giparo pi kaka ento giti tamo pi igi ki lutinogi. Eni tye ka kelo tyen lok atir ma an awaco atir ni joni eni NRM kacel ki lutela ma megwa gimaro Museveni loyo kaka. Gimaro pati ma meggi loyo kaka pien ka onongo pe gimaro NRM kacel ki Museveni loyo kaka onongo this is the right time that they must do something for the plight of our people. Odoko lit. Pe angeyo ka ma lutela ma megwa tye ka nenone iye. Pe angeyo ka ma lutelawa tye ka nenone

Onyo wun weng wu denouncing NRM? En aye omyero nongo wanyut koko ma megwa ki cwer cwiny ma megwa ducu me bino ka jemo ka mitte ni wan macalo Acholi wabin wa camping oko on the street me nyuto peko ma megwa me lwongo journalist weng all international journalist me bino me capturing onyo me mako jami malit ma tye ka timme i Acholi. Pingo wun macalo MPs wupe ka kelo Al Jazeera me mako gin ma tye ka timme i Acholi? Wupe ka kelo journalist madongo me CAN kacel ki BBC me mako peko ma tye ka timme? Ngo gen wun macalo ministers ma gitye i Acholi kacel ki MPs weng me cwalo another fresh case against Museveni and NRM government pi gin ma tye ka timme malit i lobo Acholi. Wun wutye ka neno kwene wun lutela ma megwa? Religious leaders wun rol wu tye kwene? Cultural leaders wun wutye ka rol wu tye ka playing ki tung kwene? Instead of lwongo kacokke go me kelo all the religious leaders, political leaders and cultural leaders me bino me addressing peko ma tye ka timme i Acholi ento ineno dok ni dano calo Anthony Akolgi gitye ka lwongo Kacokke mo me ming ming mo ma konye peke i boma ni kacokke me verifying balalu ma tye i Acholi. Does it mean ni balalu pigi tek loyo pi Acholi ma tye ka to i apar? Does it mean ni pi balanu tek bot akolgi kacel ki jo moni kwo ki bosse mogo macalo Salim Salegi ki Museveni gi ni pi balanu tek loyo Acholi ma koro Mujong tye ka neko ki i East Acholi? Balanu kombeddi dong pire tek wee akol Anthony pire tek loyo pi Acholi. Pire tek loyo pi dano ma megwa ma tye ka to i apar. Pire tek loyo pi dano ma megwa ma kor mujong tye nekogi i agago kit gum. Pat mukene me tung lamwor ki kaka ducu i i Acholi. Banana odong pire tek loyo acute. So akol wun dong wutye ka mitine ni in macalo akol kacel ki wun lutela ma wutye i nrm dong wun wuwek Balalo obolwu kwir ka oo i kare me kwir. Dong ka oo i kare me kwir wun wuwek Museveni kacel ki dakone ki dong Too Dwong gubolwu kwir. Ento actually ka wun onongo dong wungeyo lyet pa gin eni atir, ci this is the right time ma omyero wun wukwer bodo kwir ki ngat mo keken ma tye ka cung i party pa nrm onyo i party pa Museveni. Pien ka pud tye ka cung i party pa Museveni nongo tye ka representing Museveni.

Army personnel ki lumony mapadi padi weng i Uganda ngo gengo gi keto gi boda ngo gengo gi me gwoko dano me i apar pien wan macalo anywali me Uganda wa ngeyo constitution waco ka maleng ni tic pa mony ki police en aye me gwoko dano anywali kacel ki ngo ki jami gi Kom bedo dano tye i ato i apa, odi gitye i wango, jami gitye ka wang i ot ci kom bedo i mony ci kwene kacel ki polic we must wake up, we must wake up, we must fight to the last dot of our blood to protect our land, to protect our people, to protect our belonging. Omyero wangeyo atir ni Museveni kacel ki nrm government pe gimyero wa dok pe gubigwoko wan kit ma gwoko wan dong ongayo Museveni kacel ki updf kacel ki mony ki police ducu me i Uganda wan macalo Acholi omyero wanongo yo me gwoke keken wa ento pe me geno mony nyo police nyo Museveni ki jo ne mo pin gin aye lunekwa. Kom bene dano gitye ka nekogi i apar under the watch of updf, under the watch of updf, under the watch of Museveni, General Salim Saleh kacel ki to dwongi weng and they are doing nothing about it. They are saying nothing about it. What provokes me more en aye ni Museveni dok pud bino ka cigo wang bur pa Acholi me waco ne atir ni apar peke i Acholi, apar tye i madi. Ogorowu kacel, ento ngo myero kelwu luyom cwiny? Olok lok ma encouraging wun, ento gorowu ci waco lok ma tono cwinywu. Waco lok ma tono cwinywa macalo acodi, cigo wang bwurwa. Wuneno kite lok eni lit kede? So wacako gwokke kekenwa macalo wan acodi And this is the right time ma waneno ngat mo keken ma tye i NRM cal lamone ma megwa. Eni aye dong kare ma omyero wan wacak onene ni Museveni en aye lamone ma megwa. Salim Saleh en aye lumone ma megwa. Jo ducu ma gitye i NRM gin lumone ma megwa. Pien ka onongo gin pe lumone ma megwa onongo myero gucung kedwa. i kare man matek tutwal-li. Aloko man pi lubangana ki lobona, lwonga ni Daniel Soka. Pwoyo Rwot me polo ogwokwu, cwinya cwer pe kakana.